Awle, thlirtute, in zavaiin che bai vek u le. Tun tumai hian Vaireng te leh a chhe vel ram ri te Assam leh Mizoram border dinhmun kan han enfiah leh dawn a ni a. Tun hnai vaiah social media-ah te ramri chinfel tawh ang tea thu thang a tam hle mai a, tin, e ramri chin fel dan thuruk thlenga han sawi teng te pawh kan lo hria vawiinah hianin kan ramri te hi eng ang chiah nge a dinhmun tih kan han en dawn a ni a a hmasa berin vaireng te ai tlang kan han fang chho a ma kan sawn reng em tih te e eng ang ram nge kan chan tih te vawiinah hianin kan enfiah dawn a ni. Tichuan hei ling road hi lei a ni a, heng te hi kawng siam boulder vel phah a la ni lo a, fur ah chuanin zawhthlak a ni lo ve an tia, ramri kawng lei kha chu kan lo hre theuh tawh awm e, tiang chu a ni a motor zawhthlak a la ni lo va, amaherawhchu zawh theih a nih hian ih kuvarah ro smuggling kan tih kha Hetah hian rawn kalin Bilaipura a kal tlang thla thin an ti a, chungte chu kan sawi lang zeuh ni sela kan topic a ni lo viau nain Sanghnih sawmhnih pakhat chhung khanin Assam nen inkahna kan nei a, National Highway ah kan duty post an chu vangin kan inkap ta a, tah chuanin Assam lam mi paruk laiin nun nan chan a nih kha. Tichuan, chumi piah lamah chuanin Vairengte ram dang an huan dang aitlang ramah hianin Assam in min nek nasa khawp mai a, Chung te chu kan en fiang a, ih vawiinah hianin aaa ramri dinhmun dik tak rawn tarlan kan tum dawn a ni. Hmasa min min rawn nawk a, chumi hnu chuanin kan phak chinah kan sorkar pawn hei kawng eeh a rawn lai ve nasa khawp mai a, tichuanin he kawng hi ih maintain zui loh khawi danglam miah loh niin a lang a, hei hi eng nge mawni khuaa umm ramri buai pawh nei ila inkal pawh zung zung na tur eeh kha kha-- a ni thei angem fur lai chu nise ih engmah zawh thei ni dawn lova oil te eng nge ni supply chi hrang hrang a niang chu heti lai hianin a kal tak tak theih loh chuanin awmzia nei loh hle mai a hei hi sawi lan a ni thin a aizawl tlangah te an sawi lang thin a fur chhia velah te asa min rawn run ta se hman tlak tak tak a nih loh zia chu a chiang viau mai. Ama erawh chu hei hi kan phak ba kan phak tawk niin a lang a, hei tunah ministry ih an zo mai dawn a, eng pawh ni sela heti lai hi ih eng party pawh rawn lal se ngaihpawimawh a kan neih a ngai viau mai a, Israel ram ten an ram chin an hauh na hle a tunah pawh a nin deuh a, tiang chuanin kan ram hi a sam kan pe mai mai tur a ni lo chuvang chuanin Ram ri hum him tur chuanin helai kawng hi ihh kan maintain that a tul hlein ka hria awle tuna kan awmna hmun hi Vairengte Aitlang huan a ni a chu chu tuna ka dinpui Pu Darthan Zava nia a ni hi heti lai huan neitu a ni a tichuan kum sangni leh sawmhnih pakhat khan ihh Assam hin heti lai hian an rawn pawng vak mai a tichuanin an huan thlaw laiah te chuan saw a hnuk kan hmuh ang sawnin ihh assam camp te an rawn sa rep rup mai a mizo huan awmna hmunah khanin chu chu nia tuna kan dinhmun saw ang ho saw kan hnawt chhuak mai dawn amaw kan tih laiin tun thlengin hnawh chhuah an la ni ta lo va heti lai hianin han sawi duh ve hrim hrim a ni em. Ni e, helai sam ep hi ho an rawn ama erawh chu hei ahh han hnawh chhuah kha thil harsa te pawh a ni tur a ngai la a han awm ta a ti hian an awm nghet an an awm nghet ta zel mai a hei tunah pawhin kan hmuh ang hian rangva in nen engkim ahh an phui sui khawp mai a hei chu engtiang a han tih chi nge tih erawh saw saw sorkar lam thawh niin a ni tawh a keini keini tan chuan tih ngaihna kan hre tawh lo va a chhan chu. keini mi mal helai huan ni tuk tuk te hian a helai a ap hian um chhuah ngawt thu a awm a awm loh avangin hei hi sawrkar leh sawrkar inbiakna te emaw a tharum hmanga inawr chhuah te emaw a ni ngawt loh chuanin tunah rih hi chuan a sawi thiam har khawp mai saw ti laiah sawnin nakinah kan tih langa chiang zawkin ih han hawi phei ta ila engtianga zau nge. in huan chin ni thin tin mizo te huan chin eng eee khawi chin nge ni thin reng reng. Aw heta tanga tuna kan kem kan kem hma sak ber kan hmuh na atang hianin a meter zawngin teh tile a sawmi an a sam ho hian an rawn luahna hi chu a dung zawng hemi se sei sei zawng ringawt a hi meter zanga atanga sangkhat dawn chu niang a a hlui khawp mai. Em tah chuanin a phur a zawng in aw a ṭin a zawng in ṭin eng zah hmun vel nge a niang leh a. Aaa ṭin ang zawng hi chuan hemi a sam ho ina min rawn luah a kan ram chan zawng zawng hi chu ṭin sawmli aṭanga sawm ruk inkar hi chu kan kan ni kan ti kan ti thin a. amaherawhchu a ṭhuthlin hi duh kan chin ṭhin loh vang hian kan hrethiam chiah loh mai thei a a zau khawp mai hun hun hrang hrang hun hun hrang hrang a nih vang hian helai ai tlang zau ah ringawt pawh hian in han chan hnem khawp mai chah ang zawng chuan awle nia hei i tuna kan ministry te pawh an chawp an tawp chho dawn a nia tah chuan in i ṭhenkhat sawi dan chuan in hnam run a thusawi ah tengte pawh kan lo hre ta a tah chuan in. E ram hi kan chan lo luaril hi pawimawh a ni kan ti a heti lai hmunah hi chuan kan luaril vak lem lo tihna a ni maw kan luaril lo a ni a hei a ni a khang te kha kan lo hria a a hmuna engmah a va hrinhfiahna awm tak tak lo hian a thil hi kan sawi leh phawng phawng thin a. Heng lai ram hi sawi loh sawmi a tlang piah lampang nakin a lang tur a ngai ila heti atang km em hnih dawn sawh sawm riat kan pi kan pian hma atanga ah kan pi leh puten an lo luah lum tawh sa nia chupa ka luah ril te chu a awm dawn em ni tihka kaihka ka lo ngaihtuah a ama ama erawh chu ni e ah kan va awm chilh a ni lova thlai kan chinga huan lo ramah kan va va nei a nia chu chu ah. an thil sawi hi chu thil hi an hrechiang tawk lo deuhin ka hria aw le a chiang ta khawp mai tikha chuanin heti lai aitlang hmun pu dar e pu dar a huan tlang kan tih lar zet a mai ah khanin helai hmunah hi chuanin ih kan lo hnung tawlh nasa hle mai tih a chiang a chu pawh sang ni sawmhnih pakhat june ni sawmhnih pakua khan assam an rawn lut teuh mai a tichuanin july ni sawmhnih-- parukah kan inkap ta nia taraw national highway ah ih assam lo dang chat thei mai la heti lai hmunah hi chuan kan dang chat ta lo a ni ram tam tak kan chuang a himanta biswa sarma phei chuanin eh acre sangkhat zariat lai ram kan la let a ni tia heng lai vel bak hi kaw tura hriat ka ring lo hle mai a buar chep a ni bawk a sahepuivi a ni bawk a tiang chu ih an rawn chetna reng reng a kha tiang chu a ni a he lamah hi chuanin. Ram hi kan luahril lem lo va, kan neih sa pawh kan chan a ni tih lai kha a chiang ta khawp mai. A sam saw an rawn kal ta teuh teuh mai a, i Mizo kan tlem sia kan dang hneh lo nge nia, tin kan force te nen an dang hneh lo nge nia tisawn in heti lai kan ram hi venhim lo a awm tak na chhan hi eng nge a chhan ber a i hriat. Helai ram hi event him lohna chhan a awm a a rawn kal ta thut kha a ni a a hetianga buaina chhuak tura kan ngai lo va ahh khami kum hma sanghnih sawm kum te kha chuanin sawnglai kan piahah kan kan piahah ram tlang sawm khami tlang ke em hnih ila atanga teh a ke em hnih velah sawn hun phiah huan te lo buh chhina te kan han neih kan va va neih thin kha a ni a a sam hemi mipui a vai ho hianin. Harsatna hi min rawn siam ngam lo a ni. Dik dik tak chuan eng emaw an rawn sawi chang te kan lo um leh hrap zel a, khati khawp an kan ram ang kan lo chei bawl kha a ni a. Khati anga Sanghnih sawmhnih pakhat June i sawmhnih pakua ah an rawn luh huk kha a ni e, a dan dan a awm a, kha kha khami tum khan chhun an rawn lut phei a. Chu chu hemi sawng lai kan huan lu a rawn luah taka phei chu a tuk a ni a tuk ni sawmhnih leh ni sawmthum ni aah chawhma lam kha a ni a aah khami zan lah lah khan keimahni Mizoram map lam ni khan ka hria kha hang lai a kal ta kha zan a zan lah lah khan u buk sawta a piah lamah a piah ram a piah tuna kan hmu atanga aah-- Mediator zathum velah sawn buk kan va sa a, chu chu tawlh tawh lo tur kan intih reng lai khan khatiang khan a kan sipai lam te kha a enge a chhan leh avang kan hre chiah lova an lo tawlh phei leh helai tu tun kan awmna hi a ni ta a khang te kha tawlh loh ta se awm lo awm lui ta se lang chuanin kan ram chana hi chu a zah ve aia thu chu kan la let thei. tih kha a la lang reng a ni. Umm awle keini channel pawn kan lo focus thin a khami ihh ven buk in va sak tum ateng te pawh kan lo hmu a an han thiat leh ta kha a ni a hei hi a sam kan hlauh vang em ni ang kha kha eng vang a thiat nge mawn le aw tu thu pek nge ni ang. Ni e kha lam kha chu keini mipui mi mi pangngai tan a va hriat chhen chi ni lo va ahh offi official lam te eng nge engtin nge an lo in biak kan hre chiah lo va ama erawh chu ahh khami ni khan kei pawh henlai hmunah hian ka va kal ngei a. heta kan in nawr ni rawn nawr let ni khan kan pu police lam kha an lo tawlh phei hnu khan kan S P atang khan order hmu leh in hma sak va awm chilh len tum ta kha a ni a ama amarawhchu tam a in an lo in tam hneh loh deuh nge ni dawn ni. An lo in nawr let leh hrep kha a ni a, sawtah sawn awm rawh u, hetah kan kan awm ang tih kha a ni a, a sam a sam lam khanin sawi a an duh na na lai hmun takah min awm tir a ni, Mizo Zoram lam hi a hlawm thlak khawp mai. Aw le, in huanah hian eng nge i chhen fak awm deuh bera i in chin a, eng nge a ni, a man engzah te nge in tel thin tlangpui, engtia zau nge tih vel teng te kha. Heng lai huan ram a kan thlai chin tlangpui chu hmun phiah leh kuva hi a ni a aaa buh tak hi buh ang chi chu kan ti tawh lo va hmun phiah hi a hlawk khawp mai a vai reng te chu a bik takin hei keini mahni ah pe ngawt pawh hian kum tin hian cheng nuaih thum vel hi chu kan lam tlangpui thin a helai kan huan kan awmna ah hian tiang bawk chuan huan neitu mi sawmhnih dawn hian in-- Aaa a lo berah cheng nuai khat nu a khat sing a tiang ang vel hi kan lam tlangpui thin a sawn lai kan huan piah lam lam ang chu aa tiang vel chuan han haisap chuan nuaihsam ruk vel chu a kan chan niin ka hria aw umm a nih chu hmun laili ber kha ni thin ta tichuan kan chana saw thui em em a sawi tawh ang khanin meter in zah vel nge kha meter za sarih atanga aw meter za sarih atanga sangkhat vel a lo ni ta tichuanin. eeh a thui khawp mai a tichuanin heti lai ah hianin an rawn kal phei ta a ta chuanin status kuaha an rawn sawn hnai ta duak mai a ni status kuah kan tih chu eeh ram leh ram eeh inrihna an rawn siam ta a chu chu status kuah kan tih kha a ni ta chu chu eeh heng laiah pawh khanin inhuan laiah hianin eeh ram an buai tir sang ni sawm ni pakhat hnu khanin eeh-- hmun phiah vel inseng thei lo tih te ka lo hria a kha kha inseng leh thei hrâm ni ten ka hria a khang lai vêlah kha eh eng emaw han sawi duin em? Aw nia kha hun lai khan kan seng thei lo reng a a luh hrim hrim a ap i lam khan min phal lo vang khan a he heng laia kan civil sdo pawh aisakha ho khan engtin-- tin emaw kan han ti kual a amah ho ngei pawh heng henglai tuna kan awmna tlangah hian a ruk in hun hun piah kan sam dun a engtin nge min lo tih hrim hrim tih kha kan hriat duh avangin ti khawp khan harsatna kan tawm in au khawmp a ti hian ka kal rawh u rawn ti tawh a si u in rawn tih leh chu kan kap ang chu tih tawng kam bawlhhlawh tak tak nen ti kha min au min au khum thin a ni amaherawhchu engtin te emaw kan en chieu te hma hma lakna a-- avangin a tlai tep tawh tih ang kan han la leh thei hram kha a ni aw tiang te chu kan in harsat na kan tawh tawp mai nia kan hruaitu pu aizaka aw civil sdo kha eh a chhuan awm tak zet a ni kha an ni pawn huan neitu te ho hian chawimawina nen an han thlah liam kha a nia a ni zara an hmun phiah te kan han seng thei a kan hotu te zara tih ila a tha awm e chu chu tuna kan dinhmun tlangpui eh heti laiah chuanin a ni. awle tunah hianin pu via lawmpuia heti lai ai tlang rama tun hma tanga ram lo nei tawh a nia ih huan thlai te pawh a lo ching nasa tawh thin a a ni hi hna an lo thawk nasa tawh thin a helai ram hi an lo luah lum nasa tawh thin a zawhna tlem te kan han zawt ang a a hmasa berin-- Ih tun sang hnih sawmhnih pakhat hma lam khanin ih heng lai ramah hian ih khawi chin hi nge ih ram i lo neih tawh thin dan min hrilh thei em? Nghale a lawm awm e. Hemi tlang a sang zawk saw saw saw. ih a hnuaiah sawn lui a awm a chu chu Ram Prasad an ti a tin a tlang saw Sawmriat leh Tihbawr vel khan Loin Vairengte atang hian an va nei thin a ni chu chu an forest lampang hian tax an rawn khawn thin a chuan a then chuan an lo pe thin a ni tichuan kan nei char char ta a tawpah an mahni forest lam bawkin Sawmitlang pui ih lo a kan va thlawhma kan va neihna thin saw nei tawh lo ula a piah a tlang hemi tlang hniam zawk hi ih chin hnih nei ula an tia a hnuaia lui kal thla khu dara sing lui kan tia keini chuan dara lui kan tia tichuan khutah bilaipura in chhung lut ta chuan khukhu tlang hemi tlang ih dara sing bula mi tlang hi ih keini mizo hawn kan nei ta a piah ih ramprasat. Tlang a mi saw a vai ho chan ah kan dah ta an ni pawn Mizoram chin ah hemi Darasing lui tlang hi chu kan ta ang a an ngai ta ti chuan kan nei ta char char a, kei phei chuan in ih eng lo hei la khuh thei te fu te tiang khan ka phun teuh hman tawh a ni, kuhva pawh ka phun nual a, chu chu sang hnih sawm vel a rawn ni ta a ni. Tichuanin sang sang hnih pariat leh pasarih han ka phun tan a, sang hnih sawm chuanin ih kan rawn buai tan ta a. Tichuan sang hnih sawma kan buai chuanin ih kan buai ta hrep mai a. Tah chuan ih mla. Pu Kela Rinthanga a rawn kal a, na tak mai hma min rawn lakpui a, ai ara rawn hruai a kan sipai te, tichuan um rawh u tia vai ho kha, kan ram chin a awm ho hi chu um ula man rawh u tia kan um ta, kan man a tichuan a tawpah helai a rawn kal leh tawh lo turin kan hrilh ta tichuan ih an reh ta vang vang a ni. An reh ta vang vang a, aw Congress sawrkar lai Phuket Rinthanga te chuan helai khawtlang hruaitu VC te pawh an rawn kal deuh vek, YMA lam te pawh. Tichuan chung lai chuan keimahni pawh hi kan buai thin avangin pawl angin kan insiam a. Tichuanin kan han kal chho ta zel a, i Pu Ke Rinthanga mla in tianga hma min rawn lakpui atang chuanin kum thum bawr vel chu fing thiam tak hian An reh ta vang vang a, thlamuang takin keini pawn kan han nei ta a ni. Tichuan a kum li kum ngana vel a rawn nih chiah khanin ih a rawn ih thar thawh leh ta a, a rawn buai leh tan ta a. Tichuan kan buai chho ta zel a, sorkarna te a rawn inthlak a, tichuan hma lak zui tak tak kha awm ta si lo a, keimahni kut hnathawktu ho ringawt kha chuanin ih tih ngaihna kan hre ta si lo a, tichuan helai ram inram chin tur min tih zawng zawng hi ih an min min rawn chuh sak ta a ni. Tichuan kan sawi kan deuh chu sang hnih sawm sawm pakhat vawr vela kan han buai chhoh tak tak khanin ih helai vai reng te ah hianin lal huap lian an tia, chu pawh chu an man a, hruiin an tawn a, ih bawng sial ang hian tihian an kaithla a lui dungah. Tichuan Bilaipur Police station an han thleng a, Police station kan thlen chuanin min ih chhan him anga min veng anga vuak pawh min vawt tawh alawng tia a beise kha an han thleng kha a aia naiin an vaw leh ta tichuan nikhawr hel loin a awm ta a ni tichuan zela an dah ta a Hailagandi zela tichuan kan sorkar chunglai chuan Congress a ni ta chuan ih sorkar hma lakna in DC te nen SDO ho in ih pu pilai a OC awm lai a ni ta tunah hi chuan a pension tawh a ni mai thei tichuan sorkar nen tang tang ho in ih kan mi tanga pawh chu ih nitin thla khat deuh thaw kan tlan a ni police ho nen chuan kan buaipui ta char char a tichuan helai hian in tichuan in Ka han bei ta char char a, nitina kan kal chuanin i fel mai tur kan ngaih khan a fel hlei thei si lo a, mi pahnih tang te chu keini chuan hmatheh kan hmang ta, mi pakhat keimahni i zela in khung a nangmahni lam pahnian tanga inrem tawh ang u, pahnih hi kan rawn chhuang a, kan mi tang hi min chhuahsak ve ru kan tia, tichuan Pu Pilaia OC ih ih hma la ih hma latu ah kan hmang a tichuan ih an mi tang leh kan mi tang chu an mahni lam pahnih tang leh keimahni lam pakhat tang chu kan in thleng ta a ni tichuan court ah an case pawh kha ih thai chhiat vek a ni ta case kha a tawp ta mahse kum khat hnuah khanin keimahni lam sorkar atang chuanin vai tang pahnih kha ih Englo case kha withdraw rawh min tia keiman i a han dah lut tu ka nih vang khan ka withdraw a an case kha i a tawp ta hmak a ni tichuan heng lai kan ram zawng zawng hi i hma lak mumal a awm loh avangin sawrkar in i pu kerinthang an hma min rawn lak pui bak kha chu i min bawh zui pui tak loh avangin kum thum kum li han liam hnu khanin sawrkar te rawn inthlak ta zel a tichuan helai ram zawng zawng hi min rawn ti buai ta tichuan

Buai tan tir atangin ih society kan in din a, ih vice ih chairman hi kan i char char a, tun sang hnih sawm pariat hnu hianin ih a chairman ber kan ni ta a, ih sorkar approve kan ni ta a ni, tiang chuan hei hma kan la chho mek a, mahse tun sorkarah hian nikum atanga buaina heng lai vel ih kan ram chhung ngei ngei ih phc pump bul mai te min rawn chuhsak hi chu na kan ti khawp mai a. A ruka zan a beih mai ta pawh kan duh thin a, mahse sorkar hmalakna hi ngaihchian a ngai si a, mahse kan ram chu kan chan zo ta a ni, a pawi khawp mai. Umm, nia, heti lai ram aitlang bik he lam pang per te ih chan a tam hle mai. Kan mit tang a pawh kha ih amah ngei te pawh hi ko ta ila, a aia chiang zawk pawn amah pawn sawi tur tam tak a nei anga theihtawpa. Sorkar tha zawk in a hma kan lak a. Hemi a tlangpui hi kan chang thei tawh lo anih pawhin hemi kan ram chhung ngei ngei PHE pump bul mai an rawn thleng ta mai hi chu i theihtawp chhuah a lak let leh hi a ngai a ni. A pawimawh khawp mai. Hei Sanghnih sawmhnih pakhat Tun Ministry ah hianin Assamin min rawn nawk nasa khawp mai a, hei Pu Dara huan tlang kan fang tawh a khati khati lai ah pawh ihh camp ah chuan vai ho an la awm a an tam tawh lo ni a tih rang chuanin heng te pawh hi lak let dan a awm lo maw aw by force kher lo pawhin ihh tih te pawh ngaihtuahna a awm a Mizoram leh Assam boundary issue ah an inbe mek a. an inbia a mizoram in kan pawm chin ram an theh lut thla a eng chin nge an theh lut an theh luh hi mipui vantlang in kan hre miah lo ta tih chuan in assam in an lo riak dan ah chuan in an zu submit zau ve viau chuan kan hria a ama erawh chu assam lam hian in eng a mah min ngai lo va ihh heng in rawn theh luh ah hian Mizo an awm lo te an rawn ti mai mai. Kan hriat hnuhnung berah chuan Mizoram sorkar te hei sorkar thar thlang turin kan in buatsaih a, tun dinhmunah chuanin Assam nen inbiakna awm tawh dawn lo tih a ni tawp a, tun ministry bikah chuanin boundary issue ah chuan tun bak hian hmasawn ngaihna awm tawh lova sorkar thar tur tunge lo sawrkar dawn kan hre lova lo sawrkar tur te hian heti lai hi ngai pawimawh se a tha khawp in a hriat a tin ka pu sawi ang khan in saw ti lai ah sawn in vai kem an khat vek thin a an ti nia chung ah te pawh chuan tunah chuan an awm tawh lova ni ih hma va la ve leh ta ila. Pu Kerinthang a mla a lo kal hnu ah sawrkar hma lak na in khulam DC leh ih helam DC inbiak nen rawh se sawmi buaina tlangah sawn eh ti ani ta tichuanin SP hoin IR nen tam tak an rawn thawk chho a keimahni lam pawh kan sipai te nen ti khanin tah sawn inbiak hona kan nei ta ani tichuan society ai awn keimah pawh ka tel reng ta chutah chuan kan inbiaknaah chuanin ih anmahni lampang ih DC khanin helai hi forest reserve ania India ram ania a neitu bik awm lo a huan hi thlaite inchinga a enkawl tu ta ni mai a ti ta a ni. Tichuan, keini chuan kan enkawl a, anni chuan an enkawl si lo a, a enkawl tu ta ni mai a tih chuan keini chuan thlaite kan chinga kan enkawl a. Tichuan, an SP hriat a, keimahna ka sawi chu helai thingbuk awmna zawn mual hi Mizoten kan luphumna nia. Helai kan luphumna hi kan hnung tawlh dawn loin chi khat mah kan tawlh lo ang. Tun hnuai hetianga min rawn nawr vak hi i dan kalh zawkin ni. Kan luphumna hi chu eng ang pawhin kan tawlh dawn lo tih kha kan thu tawpna ni, an DC te SP ten an hre vek. Amaherawh chu heta tanga thlang lam hi chu kan tun tun din hmunah chuan kan luah vak tawh lo. Tun din hmunah chuan min um chhuak ta ni, sorkarin hma a lak zui tawh lo vangin. Haw le, sang sang hnih sawmin kan buai a, chuan kan inbiakna chu khami buaina kal chho zel khan sang hnih sawm pakhatah khan buaina awm tawh lo nan tiin sorkar hma lakna in tah hian inbiakna kan nei ta a ni. Tah chuanin i a huan hi keinin thlai te kan lo chin avangin a neitu ta ta a ni ang. Chu chu India ram mi vek kan ni a, a nei lotu a tifai lotu chuan Ka tan ti thei lo ang, an ti a. Tichuan kei nen, Helai hi kan luphumna ram a ni a, kan pi kan pu hun atanga sawm riat leh ti atanga ih kan thlawh hma kan lo neihna kan huan ram a ni a, kan tawlh dawn lo, lu kan phumna ni tawh, tiin thu kan khar a ni. Awle. Pu Ampuia hianin heti lai ram hi lo hre hre chiang khawp mai a, a ni chuan heng lai ram kan ruah lai khanin document kha a felfai tha em, eng document te nge kan lo neih thin? Umm heng kan neih lai hianin vairengte VC pakhata kan awm lai nia chuta kan VC chu Pu Dokunga ih sawta veng hlun maw tun thleng sawn a la dam a, amah sawn ih tha deuhin document VC pass lehkha min pe vek a ni. Vai ho chuanin lehkha pawn nei lo, chu lehkha chu an DC te SP rawn kal te pawh kan hmuh tir vek, sawi tur chuan hre vak lo a ni. Kan sorkar hian tha taka hma kan lak lo avang hian tiang hian kan ram hi kan chan niin ka hre ber. a nih chu chuan job card te pawn khi hemi mual dung thingkung awmna chak hi ti khian a kal chho zel a heng lai te khi ih job card te pawh khan kan han khawih thin a ni VC Hnatlangin maw chu chu tunah enga ti nge hetianga kan chan tak vek tih hi ngaihtuah tham chu ni a pawi khawp mai ram hmangaih tak tak a. eh lak let dan kawng eh a chhan chu Mizoram leh Assam ram ri hi chin fel loh ala ni a chuvang chuanin hengte pawh hi rin luh tel vek eh a tha dawn hle mai awle awle ai tlang lama hun engemaw chen kan hman hnuin heti lam national highway sangni sawmhnih pakhat July ni sawmhnih paruka kan inkahna lama kan ram ri te kan en fel leh a tichuanin tun hunah hian Hun an hum chhunga ih auto rickshaw hun rei tak atanga auto lo khalh tawh eh engtiang takin nge ramriah role an lo play a, engtiang taka tangkai nge an nih dan te kan han zawt chho leh dawn a ni. Han inzawt chho nghal mawp mawp ila, engtiangin nge auto rickshaw hi ramri a zir zel khanin kan insawn chho dan a kha min hrilh thei ang em? A ni e, a hrilh thei e. A kan hriat ve thei chinah chuan ah.

Stand te neiin awm hmun te kan lo khuar ve a, amaherawh chu chu lai hmunah pawh chuan awm thei lovin a sam lampang hian min siamin min nawr zel a, tichuan kan rawn tawlh chho zel a, hetah field bulah te kan chho leh zel a, tichuan chu lai hmunah pawh chuan awm thei lovin kan tawlh chho leh zel a, tunah hian.

Paruk lai an thi ta a, kan hre vek ta. Tichuan, chumi a chinah chuanin engtiang a rei nge khuti laia khuanin in lo ding tawh? Ih, hun engchen nge in lo din tawh?
Tuna ramria kan awmna hi chu a lo rei ve tawh a ni. China kan sawi ang khan kum sawmhnih vel chu a kal tawh ang a, kan hriatsual loh chuan. Tichuan khulai hmun tuna kan awmna ramria kan awmna hmunah pawh khuan, Assam lam hian buaina tam tak min siam ve a, ni kan san hmunah te pawh mipui rawngbâwl kan nih avang hian êng te pawh kan an chhi ve a, chûngte chu Assam lampang hian ngei thei lovin an Magistrate te nen lo kalin kan êng chhit te pawh chu pawttha turin min rawn ti a, chu chutiang te pawh chu khawtlang hruaitute leh. Kan Mizoram lampang sorkar lampang te leh NGO hrang hrang te pawn ih hma min lakpui lem lova chungte pawh chu pawt thla tura min ti angin kan pawt thla ve leh ta mai a. Tichuan Assam lam te nen hian kan innawr nasa thin a ni, kut te pawh kan lo tuar ve a. Awle, official lam atang emaw, NGO atang khawtlang hruaitu te emaw khat atang khanin ih induang khawp support na in lo hmu lo ve zeuh zeuh tawh tiin a ni maw? Aw, NGO leh khawtlang atang te leh sorkar lampang atang hian ih ramri ih hmalakna chungchangah hian, Tanpuina kan dawng lo hrim hrim. Keimah niin Vairengtea Auto Rickshaw Association te hian kan ram tiin helai hmun hi kan lo del ve tawp mai a ni. Awle, Auto Rickshaw Driver te ih ram ri humhal kawngah an thaw rim zia tikhanin kan hre chiang viau tawhin kan hre chiang viau tawhin a rinawm a. Tichuanin kan zawh leh duh che chu ih kan inkah hnu khan ih kan inkah lai khan ti ta ila. tah khanin thenkhat social media ah hianin ram kan zauh a ni tiin an au dup dup mai a tin ram ri chin fel dan thu ruk chu hei hi ni tih ten ih social media ah kan hmu hnem hle mai a heti lai national highway bik ah hian ram kan zauh nge nia a ngai ah kan ding tih lai kha min chhan sak theih ka ring.
Ni e, national highway ah hian. Ram kan zauh lo va, hma lampang kan pan lo va. I a bik takin han ti tiang, tuna ramri hmun inkahna thlenna lai hmun kan lo luah theih nasan pawh hi Vairengte Auto Rickshaw Association te vang liau liau a ni a. Keini hian helai hmun hi lo delh lo chu ni ila chuan, Tuna ramri inkahna hmun kan tihna lai pawh hi i Mizoram lampang hian kan ram tiin awm hmun te pawh kan khuar kher in kan ring chiah lo. Aw le, a chiang viau mai kha tilai kha chu khut atangin i cinema hall eh Leilapur field te kan tia sangni sawmhnih sangni sawmhnih pakhat chhoa khanin intihbuaina a thlenga. Leila eh Leila pur feel thleng thakin ih kan nawr thla tih te kha a awm a marawh chu kan luah zui lem ta lo a, chu chu eng nge a chhan ni a i hriat? Nangmahni auto rickshaw eh in thawhna in roll play ah khanin i hriat chian kan ring deuh a. Ah khulai ah khu chuan hma lakna kan hriat belh lo va keimahni chuan keimahni zawk a hi kan tawlh zel niin kan hria. Hmalakna a awm lem lovin ka hria. Aw a ni e.
Assam lamina min nek a min nawr zel avangin ih kan tawlh chho zel zawk a ni. Awle.
National Highway three zero six lama buaina chungchang kha hei tunah Sanghnih sawmpakuaa MZ i hruaitu Israel lalropuia MZ i Sub Headquarters hruaitu i biak pawhna khan han nei lawk dawn a nia tichuanin sanghnih sawm pakua chho vel khanin khutilai cinema hall tuna bit post awmna khu ihh khutlaiah khuanin buaina a chhuak niin kan hria khalai kha engtianga buaina chhuak nge tih kha min sawisak phawt la thang a tawh nia hmasa chuan khulai hmun khu vairengtiana area anga kan lo ngaih thin a nia. a piah atanga a piah lei lei la pur lei atang khuan vairengte tih intar a intar thin a khumi vang ho an zawk hauh ve ngam a khulai ah forest bit post asamin an lo siam tak khu khumi a nih vang khuan ah khami ni khan an lo khawih dawn tih pawh kan hre chuang lo va an siam tha nghal dawn tih pawh kan hre chuang lo va a hma chuan an lo khawih tawh a ni a sam forest in. Chuan mahse lehkha te DC leh DC in biakna rem ang khan status quo ang khan an dah ta a, ah engmah khawih tawn lo tur ang khan. Mahse inbiakna leh engmah harsa eng biakna leh in hrilhhriatna awm loin an lo khawih tih kan hriat khan kan hruaitu thenkhat nen kan tlan thla a. Chuan Mizo helai Vairengtea awm. Kan Mizo thalai te a hria piang khan lo tlan thla bawk a, chuan kan zuk nang ching a, ka tiang vel kha nia kan tawn hmasak dan a chu. Awle, tunah sang ni sawmhnih pakhat July ni sawmhnih parukah kan inkap ta a, khuti lai khu thenkhat chuan in hma kan sawn duai a ni tih te social media A rawn lar hleh mai a, tun tunah hianin ama erawh chu khu ti lai neh chuanin ih inkahna atanga tuna cinema hall bit pawh sawmna laia chu ih kilometer khat dawn lai a ni ang a taraw tlai kha ih enge anih khat khu ti lai khu a hun lai khanin status khu a entir nanin ih state leh state border ania inter state border ania chu chu status khu ah khanin ih maintain a lo ni tawh thin hrim hrim em ni. Aw maintain e ah kan hriat theih chin ah chuan zin a ka sawi tak ang khan leilapur lei awmna police leilapur assam police duty thlen hma helai atanga vairengte atanga kal thlen hma lei awmna ah huan a intar thin a brtf ho kha khan an lo tar ni Vairengte tih kha Vairengte riang kha kan ngai a, kan ngaihna chhan pawh Vairengte hmunah si peiin awm a CIJW School chuan Vairengte hmuna awm angin Assama tuna Leilapura awm CIJW School te pawh khu Vairengtea awm angin a in ngai vek a ni tih kha
Awle huna a la rei lo hle mai a entir nan Sanghnih Sampakua chauh ni ta chumi chhung ringawt pawn kilometre dawnin Min rawn run ta. Tunai lamah khanin video te kan zulh a, a chiang khawp mai a, chu chu kan ti ti pah pawh hianin kan ti lang tur a ngai ta ila. Status kua sang ni sawm pakua lawkah pawh kan nei ta a. Status kua nih chuanin state leh state inkhawih buai tawn loin awm se tihna kha a ni ta a. Engtiangin nge kan tawlh chho hret hret tak tunah khuti lai inkahna hmun thleng chauh khu kan ram chin leh Kan luah chin rama kan cheibawl leh kan inkahna hmun ni ta sia, engtiangin nge kan tawlhfan chhoh dan laia kha min sawi sak thei ngem? Nia, aw, Sanghnih sawmpakua ania forest in an lo lak kha khulai kha, ka mi hnu khan covid te an ni chho a, covid hnu khan ka inkal pawh ta si lo kha, tuna. Ai a rawmna ti mai la auto stand thleng khuh vai ho in in an lo sa chho a ni dawr te an lo nei a khami te kha a nih vang khan buai na neuh neuh te pawh kha awm chho tan a ti mai la khami buai hma kan buai an sawi tel leh ta daih la chu mi kar ah chuan tuna kan sawi thlang leh dawn tho a sanghnih sawmpawh kua hnu sanghnih sawmhnih kan in tih buai hma sak Inkah hma zawkah khan khulai inzuk kal tawh chuan inzuk hmu tho ang a, a sambit post thlen hma field thlang lampangah awm ta a, khumi lai vel thleng khaw kan zuk che hman a ni, zan lamah pawh khan intihbuai lai khan aw kan ram anga kan ngeih chu niin ka hria, kan zuk chet danah pawh khan kan zuk kalthlak danah khan ram chin kan ram chin a tlang ram chin in kan ram a ni tih kan tih vang a zuk kalthla zuk. bei kha kan ni ta a, khami pawh kha ka intihbuai chhan chu kan hre vek ang a, anmahni sam ho inna min lo vawm hmasak vang te kha a ni a, chumi a nih vang chuan khami thleng pawh kha sorkar hian ho ngam seng chuan tunah hian a tlang chin hi chu kan nei thei turah ka ngai. A pawimawh khawp mai khalai kha khuti lai atang kan insawn chho danah hianin tunge maw phurtu ber ni ang mipuiin kan luah seng kan luah zo lo nge nia a enkawltute hianin Hi enge, enge ti se, chumi humhal nan enge dah se tih ang chi te khatiang kha nei i nei em? Aww, a nih na takah chuan sorkar hian hma la ngam seng chuan kan luah ngam lutuk a ni. Tunah pawh hian IR ho awmna thleng chu insuk hmu tawh ka ring a, inhmunten pe an luah thla mai a, a chhan chu sorkar in humhilh vang a nia. A thlang thleng, a tlang ram thleng khulai kan sawi tak na chin a kan sawi tak ang pawh khan a tlang ram chin a khu han hum hal leh seng chuan kan zuk luh a thlang a kan zuk awm mai a in te kan sak ka ring mai a keimah ngaihdan a aw ram te an theh seng chuan ah tunah pawh ka chin a ka sawi tak ang deuh tho pawh khan in zuk hmu vek anga ah ram an that a in an sa a a then chuan concrete building ten an sa a ah hmuh a nuam tawh em em ni ti mai ang ah khua khaw te ang a din theih pakhat chu ni khulai ah hmun ringawt a pawh khu tunah pawh hian A kan unau Manipur te vang pawn ram ka indaih dawn lo tih a hriat vek a, in hun te pawh la ṭhet te pawh ngai mai thei a, tiang atan te pawh khan la reserve ta ila tunah hian a va ṭha awm mange aw kan ti deuh. A lawmawm khawp mai, pu Israel hi hei a lo bawrhsam khawp mai a, tuna kan biak pawh hian in damlo na neuh neuh a lo nei a. A chungah kan lawm tak zet a, ih damlo chung chungin ram leh hnam tan min rawn din sak a, chungah kan lawm tak zet a ni tih kha kan sawi leh duh a, tin an hun laiin ih an lo tawng nasa hle tih te ka lo hria a, hei ih Bairabi lam thlengin Zophai lamah thlengin ih na takin an lo che tawh a ram leh hnam tan tih teng te pawh kha kan hria a, eng nge Zophai lampang kha intui hnih lawk duh em tawngkam hnih khatin. Nia, Zophai lampang kha an sawi lawk ila, ka hre vek anga, kan hre vek anga ka a lo hmuh leh hria te chuan. Khulai thleng pawh kha sorkar sawi leh ta thin la eng sorkar pawh se khulai ram chin kan zu khauh nain zirlai pawh lena kan hauhna chen kha chu min hauh pui ngam seng chuan kan ta vek a ni mai a, na chin a ka sawi ang deuh khan hetah pawh vaireng te ah pawh dos chan thleng chu IR min dahsak a, an dahna chinah chuan in kan sa a tikhan. inzuk hmung a in luah te pawh an awm tawh a ni a hmun a cheng te pawh an awm tawh a ka ti ang kha zuk cheng mai ang tih kha zophai ah pawh khan tuna a ruak ah te pawh khan kan awm ngam ang tih kha rilru ah a lo lian a ni e ramri buai ang chi ah teng te pawh forest an rawn kal ta thin a hetah hian in eng nge ih assam strategy an rawn kal dan thin dan ah hi eng nge i suang tawh na leh eng nge han sawi duh te a nei em? Nia, Assam hian ram hauhin tina khawp a, an ni chu border minister thleng an nei an ti thin a, tak tak pawh nih ka ring ka la zir chiang lo va, Tiak lamah chuan kei ni pawh hi border area bik hi humhalh tu tur committee tha deuh sorkar hian nei seng chuan a hma kan din bak a kha, tunah hian nei nei ila humhalh ngam zel tur ang khan tikhan nei chho ilang chuan an mah ni ang a forest ni lo in keini ah chuan ah a mipui te pawh hi min chhawr tangkai zel thei dawn in ka hria a chhan chu eng eng emaw scheme hmang in khulai ah in te kan neih chuan ti khan ram kan hauh zel thei dawn tih na ni a central scheme te nih phei chuan ah eng mah an lo khawih pawi ngam dawn lo mizoram quota central scheme te a mizoram sorkar in a pek a. A hmunte kan la neih zel thei anih te chuan anmahni Assam lam pawh min khawih buai ngam dawn lo niin ka hria keimahah chuan. Chu chu chutiang ang zawng pawh chuan kalpui zel ila. Tin forest bika hi Assam forest bika hi an ram ho hian tina a forest reserve ang vek hian han min ngai a helai hmun thleng pawh hian vairengte aitlang lampangte pawhin kal tawng a khawlampangte pawh hun nia. ka sawi leh duh pakhat chu khami bakah khan min zawhna bakah khan khulai assam forest ina an luah thlen hma vaireng te atanga chhuk thlak a vei lampang khu pwd ho ram ani a an tia mizoram chu chu ah a lo ni ngei nih phei chuan mizoram pwd ta si ngatin assam ramah a awm tih kha a ngaihtuahna a ti thui hle in ka hria chu chu a tak tak chu kan a lehkha ziak leh a englo chu ka hmu chuang lo a An ti a khawtlang leh tihna vel a kan hriat dan a ni a Mizoram pwd ram a nih phei chuan kan zukluah ngam thla lo tih kha a hriat hle niin ka hria.
I kan ram pwd te pawn khawtilai an chang tawh thin a, khawtilai khu eng vangin nge kan chan tak loh mai tih te pawh zawhna tam tak a awm awm e. Assam ten min rawn nawk a, kan unaute ram an rawn chhusak a tiang chuanin ih an rawn luah sak pawp pawp mai a tunah sawnin kan han fang kual vel a ih awm mumal pawh an awm lutuk tawh bik lo a ni ni pawh keh chuan a hmasawn zawngin engtiang in nge hma la ila tha i tiang tih kha kan zawt deuh thut che a ni. Kalkawnga that a englote chuan huan lo ram neite pawh khuan an huan ten ngaihsak ang a. An huan an ngaihsak chuan Mizoram mi leh sa an nihna ang khan Mizoram ram kha ni leh chho mai dawn ni tih kha ka rilru a awm a. Chu chu kan a then hi chu kan ram a ni kan tia kan ngaihsak tawk loh vang hian kan ram a ni kan tia kan ngaihsak tawk loh vang hian midang te midang ram dang hian min chuhpui ni berin ka hria a. Chumi a nih loh chuan keimahnihna kan humhana kan en that chuan kan kan ram chin chu hma kan sawn chho turah ka ngai. Umm awle kan intih ai tlang lampang a intih buai hma khan an lo kal dawn ni tih kha kan hria, mi pakua vel chauh hi kan kal thla a, Pu Dara ram ep chiah Pu Dama huan tuna Assam Police awmna khu khulai thleng khaw kan zuk thleng thla hman a ni. Kan zuk thleng thlakna chhan hman pawh Assam Police ho kha kha mi hmun thleng kha an lo kal hman a, khalai kha an lo zuk. ah lo zuk thleng thla hman lo i lang chuan helai phaizawl thleng kha lo thleng thla seng chuan phaizawl bulah khuan an mahni assam police an lo awm mai ka ring deuh a keima ngaih dan ah chuan khami kan zuk thleng thla pawh kha keini pakua chauh chuan engmah tih theih kan nei lo a assam police kha chu mi zate leh an mahni mi leh sa te nen kha an lo kal a hetiang kha ni chho zel a kan ram a kan ngaih te pawh hi a hma thanga kan lo sawi leh kan lo thlen tawh thin angin sorkara a hma khan chuan hma min lak sak vat seng chuan tiang thleng thleng khu tuna huan lo ram nei te pawh khuan an chan phah ka ring lo va a then tam tak khu chu ah tunah te pawh huan kal ngam lo te pawn an awm a ni a laivai rengte mi leh sa te pawh khutiang a nih vang khuan. Ah, tuna ka sawi tak ang khan a hma atanga hma kan lo lak loh thin vang, kan tlai thin vang hian ka ram kan chan pha ni berin ka hria. Tuna kan inthlang dawn a, sorkar leh zel tur te pawng duh te pawh sorkar sela hei hi rawn ngai pawimawh theuh se kan duh tak zet a ni. Hma kan sawi tak ang khanin ka pu in a sawi tak ang khanin hei hmaichhanah kan han hmu a, Vairengte kan fang viau mai a, ramri lampanga che nasa deuh te, Kan hrut kual chho zel a, tunah Pu Pu Lalhuapliana Pu Huapa i khuti laia ramri buai chungchanga Vairengte ai tlang lama buaina chungchanga Pu Huapa an man dan an man a, hrehawm taka a tawrh hnua a lo chhuah leh dan te tun tumah chuanin ngaihnawm a ni tawh mai a, tunah chuanin chung vel chu kan han zawt leh dawn a ni. Tichuanin ka pu khanin a lo sawi nual tawh a. E, Pu Huap, engtiangin nge khami tum khanin engvangin nge an man chu, engtiangin nge an man chu? Ka thianpa Parama, ka ti mai anga vai nena hmun phiah hmun in va tawm chungchanga a hmun phiah muala kha a mawng lampang vai an lo vat ta a, chu chu a ni tawng thiam lo bawk nen nang tawng i thiam a min va sawi fel pui teh tih khanin Kan va kal a ni. Chumi kan zuk kal kha a vai ho chu kan ko ta a, an rawn kal ngei a. Amah erawh chu ruahmanna nei sa nge ni tih kha kan hre miah loh a, an rawn pung ta hluai mai a ni a vai ho kha. Chutah chuanin Tiru helai hian thu ila, helai ram chungchang vel hi i sawi ang u ka ti a kei khanin chuan kan han awm kual ve ta duai nih chu. Chutah chuanin a bula in tan dan tak chu khalaiah khanin hei hi ka thianpa hmunphiah hmun a nia. Nangmahni in lo vat ringawt a, vat tawh lo la in vatna chin chu in nei mai dawn nia tih khan kan sawi ta a. Amaherawh chu vai chu vai nge nge ramah hian an buai a kha vang khanin i ṭan an rawn la ta thut mai a ni. Chu chu a bul in ṭanna ber a nia. Amaherawh chu. Kei pawh ka tlan chhia a, mahse ka tlan chhiatna lampang hawi kha chu an mahni awmna ram lampang a nia. Kei mahni Mizoram lampang kha chu chhak lampang tlang kan zuk chhuk hla hret tawh vang khanin kawng chho a nia tlan kha harsa tawh a. Khatia an mahni lampang atanga kan tlan kha a mual a ral leh lampang zawng zawng kha an mahni mi leh savik an ni. An tam khawp mai. Dik a han Chhiar theih chu ni chiah lo mahse sawmnga tanga Zabor vel te hi chu ni mai lo mah aw ka ti ta hial a maw? Tikhanin a sa pel ni awm tak khan min zim ta nih chu ka awmna mual mual kha ram pawh a ni tawh lo a hmun phiah hmun vek a nih vang khanin thil han bih ruk leh han tih vak kha lo harsa tawh thin si a. Chuvang chuanin a. Kan inzim a ti khanin kan inman chu ni deuh ber mai, kan inman dan takah chuanin min man han tihah pawh khan ti hian a misual man a khatianga a hrui nena han inphuar em em kha chu awm chuang lo a ti khanin kan kal tlang a ni mai anmahni Bilei phur lamah chuanin chu chu kan inman dan bul tanna tak chu ni. Enge keimahni kei kha ka chhuah lo eh, thut lohna tur khan chuanin eh hrui chuanin min hling ve a hmingin a nih chu a hmingin chu chu kan Chuan in in chhuk thla ta a Bilei pur in thlenga engtiangin nge in awm chhunchawm zel dan kha? Bilei pur kan thlen khanin Police hnenah khan min dah mai dawn maw ni ka tia Police hnenah chuan a him zawk ang tih chu ka rin dan pawh nia amaherawhchu an Panchayat an tih kha a hming kha Tu che nge aw ka chiang tawh lo a rei tawh deuh va, khami hun lai kha chuan ka hre tho a hming kha, kha khanin Taiting kan tih police tih ang kan tih ang chi hi pahnih chu min hlap ral a ni, khata chang chiah khan kei kha ke in ka kal thei ta lo ta a maw, chuanin police hnenah khanin aw kawng kawng atanga thlang lampang maw.
A keipawh mipa tak khan ka tuar tawp mai a tih ngeiin a awm lo a, an panchayat a nih ber chu chutiang a min titu chu maw. Ti chuan engtin nge i awm chho zel? Chumi
zuah chuanin police hnenah chuan min hlan ta a. Dah ta ve chauh? Aw, lock up ah chuan min dah ta chauh a nih chu. Nia, police ah khan i ti chuan an dah ta che a, ta chuanin. Engtianga rei ngei awm? I chhuak thei mai em? Engtin ngei chhuah dan a kha?
Police a awm hnu chuanin Lala lama khami ni Lala khanin kan kal nghal a, khutah riak lo khan Bilei Pura. Lala chuan Police Station ah chuan zan khat ka riak ta a. A tukah chuanin. Hailakandi District Jail min kalpui a ni mai chu chu jail ka luh dan kawngah chuan maw? E ni chu a chhuah dan lampang kha chu a la hla deuh hlek a, tichuanin jail ah chuan engtia rei nge i i i awm? Thla thum kha ni thum vel khan ka awm tling lo deuh maw ni aw ka ti, a thla chuan tling mahse maw?
A zel chhungah tak chuan chutiang a hrehawm teh lua chu ni lo, tawng hrelo tan phei chuan hrehawm viau ang tih chu chiang sa a, amaherawh chu tawng kha kan lo hriat ve deuh reuh a, ti mai ang kan lo hman thei ve vang khanin ahh a Musalman ni loh a Hindu bik lampangah khanin nen khanin tlem kan inbe thei deuh a. Chutianga han hrehawm teh lua chu awm lo zel a nih naah khan a hrehawm chu hrehawm teh meuh mai. Kan Mirzoram zel an sawi teh kan hriat nen chuan a in thlau khawp mai. A hrehawm ve thawkhat chu niang chu.
A hrehawm ngawt ang. A chhuah dan kawngah khanin. Helam hruaitute khanin an bei ve nasa hle niin ka hria a, tah chuanin engtiangin nge kha ti lai kha hma an lak dan vela kha i hriat theih chin chin. A hriat theih chin chin han tihah chuan khutak a awm lai kha chuanin pawn lam he lam pang boruak kha chu hriat a har a, mahse ka hre zeuh zeuh tho a, chhan chu kan sipaite kha an rawn kal deuh reng avang khanin chanchin kha chu ka hre deuh. zeuh zeuh tawh a chhungte rawn kal zeuh zeuh bawk avang khanin ka chhuah dan takah han tihah chuanin khami hun laia chuan congress sorkar a nia congress hianin min la chhuak ti ila a dik ber ang chu a san chu a hnar kaitu ber sorkarna lamah an nih miau avangin pu kerinthanga pawh kha hmun ngeia ka rawn chhuah hnu pawh khanin a hmun ngeia test saw lai. Inner line area tlang dungah te ama amah ngei ke ngei a rawn kalin engkim a rawn en fiah ve a ni tih kha ka hria, kei pawh ka kal ngei a kan kal tlang ho a, chuvang chuan an ngaihsak hle ni chuanin ka hria. Awle, a lawm awm e. Ramriah hianin engtin nge kan ramtei kan humhim reng thei ang? Ngaihtuahna i lo seng thin em?
Ka rilruah hian a awm thin, mahse sawi chhuak lem loin engtin nge kan venhim reng theng tihna line ah tak hi chuan ramri hru lah ramri ngaihtuahtu sorkar tha tak neih hi kan pawimawh kha tia. Chuanin ramri hru la huan lo ram nei reng reng te hi hianin ngaihsak tlang ila tha ka ti bawk a. Kan huan lo ram te kan ngaihsak a, kan enkawl a, kan eh. Kan tuai hnum reng a nih chuanin kut khawih reng na nana kha chu mihring hianin kan nel tak tak thei lo a ni ka ti ve thin a. Chuvang chuanin kan ram ri hrul kan venhimna kawngah hi chuanin tan lak viau chu kan la ngai ka ti. Pu Hawplena a chungah kan lawm tak zet a. Tichuanin a tawp berna atanin hei vairengte hian vairengte khuain nia inlo che chhuak nasa hle a. tuar te pawhin lo tuar a ih ai tlang lamah buaina kan tawk a tin hetah national highway ah buaina kan tawk thei bawk ta boundary issue in min hual fek a boundary chu a ni pha lo mai thei sawi tak ang khanin tah chuanin engtiangin nge tang rual zel ila mipuite mawhphurhna emaw sawrkar mawhphurhna a nih maw heng lai velah hianin eng emaw han sawi dui nei em i neih chuanin min han sawisak ta che.
Ni e, Vaireng te chu sawi leh suih nui Mizoram boundary a nia, chhak leh thlang han tih pawhin boundary vek a nia. Chuvang chuan ni e, ṭan rual a pawimawh em em mai a, kan ṭan rual loh chuan vai hi an tam chak si a. Kan ram min chuh tum reng hian khawi lam khawi kih khawi lam kil kil atang hian mawni buaina hi kan nei reng avang hianin kan ram ri te kan sawi tuam khan luah lum ila tichuanin kan huan lo ram te enkawlin ah in hmun lo ram duhthusam phei chuan in hmun lo ram nei lo tan phei chuanin ti hian hruaitu te hian in hmun te tih hian sem se la mihringna kan dela ah kan awmchilh na na na chuanin A lo him nge nge tih hi ka ngaih dan a nia. Ram ṭheh nghek nghek mai se trawh. Aw, chutiang ang deuh chuan ram te hi ṭheh nghek nghek mai se la. Entir nan keini te pawh hei, hetiang hi kan nia, in leh lo, la nei a, la sak te pawh kan duh ang. Chutiang ang chu rilruah hian a awm a. Chuvang chuan kan hruaitute. Mai bakah a mipui pawh in thu rualin hetiang kawngah hian hma la tlangin a tih hi kei chu ka ka duh dan, ka rilru a awm ve thin dan kan sawi ni rawh a sen. Awle, a lo mawm e. Ka hming chu Zothanpui a ni a, kan buan kan channa chu Buarchep, Phainuam Buarchep ram a ni.
Buarchep a Assam lamin Mizoram chhunga Mizo huan lo ram an tih buai hnu khan in huan. Ah hma in thawk chhun zawm thei em? Thawk thei lo.
Hre nge a chhan te han sawi belh tur in nei em? Ka lan phal lo a sam la mai. A sam police in min dam tawp a ka lan phal lo. A nih chuan engtia zau nge in ram in huan in enkawl theih tak loh chu ni ang?
Kan huanah hianin thlai chi hrang hrang kan ching ve a, Kuba huan hi Kungsangli a puitling hi kan nei a, Sangli Nazari kan nei bawk a, chu chu kan chan vek a. Chuanin kan lei letah hianin Tuikhuah pali kan nei a, tah chuanin Buhphur sawmnga kan la tel bawk a, chu zawng zawng pawh chu kan chan vek a ni. Khang hun laia Assam lamin an rawn tih buaina hmun ah khan Mizoram sorkar khan in hma lakna emaw ram han lak letna ang chi emaw kha eng nge sawi tur a awm em?
Ram han lak letna erawh hi chu a awm lo va. Ram ri atan hian Mizoram sawrkar chuan kawng te chu an siam ve a, amaherawh chu ram kan chan takah hi chuan lak letna hi tun tun thleng hian la awm loh a ni. A ni.
MNF ministry hian ram ri zawh, ram ri zauh niin a insawi a, hei hi eng nge i ngaih dan, i pawm dan? I pawm em?
Keimahni ah hian chuan in ram zui zauh hi awm lo va, kan la chan zawk a ni. Sorkar atang in zangna dawmna emaw tanpuina emaw dawn tein nei tawh em?
Tuna angah te chuan dawn chu kan la neih lo e. Ram in chan avang khan Bialtu mla Pu Lalrinsanga Ralte hianin in ram chan avang hian Bialtu mla Pu Lalrinsanga Ralte hianin engtin nge hma a lakpui chu min hrilh thei angem?
Aw hril thei e, Bialte mla purin sanga hian hma chu min lakpui reng a, kan hawkte a hnenah pawh hian kan sawi thin a, kan ram chan hi kan ei ber ber a ni a tiin Bialte mla bulah hian kan thlen thin a, ani pawhin min ngaihtuah em em a, kan ram chanah hianin tih theih em em a nei lova, kan hotute ka lo dawr anga. Kan tunah hianin inbiakna kalpui mek a ni a, in ram hi in chan tawp hi kan phal lo va, in chan dawn a nih chuan nakinah compensate te kan claim ang a, kan la ngaihtuah zel ang, kan ngaihtuah reng ni in ram hi tiin min chhang a ni. Tupawh lo sawrkhar sela. Sorkarin tuna kan ram chan tak te hi an hna hmasa ah min ngaihtuah sak se kan lawm hle ang. Ka hming chu Kap Thiangi ka ni a, tichuan kan awmna chu Phainuam Buarchip khuakan awm a. Tichuan, kan ram leilung chahna hmun chu keimahni ih thlang lamah khuan Mizo an awm tawh lova, ram hi tawp ber awm chu kan nia kan thlang lamah vai ho an awm a, Buarchep khulaia Buarchep lui kan tih bulah khuan lei let zawl chu kan nei a, chu chu kan chan ta a ni. Buarchep-a Assam lamin Mizoram chhunga Mizo huan lo ram an tih buai. Hnu khan in huanah hna kha in thawk chhun zawm thei em?
Chhun zawm thei ta lo e, anmah kal pawh kal thei ta lo reng reng a, an rem ti lo va, kan kal thei ta lo, kan thawk thei tawh lo. Hluhden nge rem ti lo?
Assam Police hovin. An awm tihna mi An awm chilh a, a hmunah anmahni kem te an sa a, JCB in an nawr chhe vek a, kuhva leh thlaikung reng reng bal la te maw? Tichuan anmahni tunah hianin kem anmahni awm, an awm chilh, an lei leh zawlah chuan an awm chilh tawh.
Anih chuan Engtia zau nge in ram in huan enkawl thei lova awm ta chu i sawi thei mai em?
Hector sarih riat vel ang hi. Hector a zawng chuan. Chhungkaw engzah velin nge ram chan chu sawi mi hmunah sawn?
Lai buar chep takah hian chuanin ka nau eh keimahni leh ka nau Lalun Tluanga te chhungkaw hi an chan ve a. Saihapuii lam te, Phainuam lam te an chan ve bawk tiin an maw? Aw, Saihapuii lam pawn an chan anga a buar chepah chuanin eh keimahni leh ka nau te. Khang hun laia Assam lamin an rawn tih buaina hmunah khan Mizoram sorkar hmalakna a han lak let leh Ang chi kha han luah let leh ang chi te kha awm reng reng em? Lak let leh awm chi chu a awm a sawi tur chu ka hre lo a maw? Chu an rawn kalna chin chu thei tawp a, keini hmeichhia te leh a lei let nei tu ten a ram nei tu ten kan han beih pawh khan Ih kan ih dang zo ta lo a, min rawn luhchilh ta zawk a, tichuan khawtlang hruaitute leh kan khawtlang mipuite nen pawh kan han bei chiang a mahse kan dang zo lo a ni. A nih chuan YouTube velah te leh chanchin thar hrang hrangah te i lo hmu thin in a rinawm a. MNF Ministry hian ramri zoh niin an insawi a, hei hi eng nge eng ngeih dan i pawm zawng a ni em? Khawi lai hmunah nge an zoh phei chu kan hre lo a, keimahni chuanin a zoh a dekin kan ram kan chan a, a ni a sam a sam lamin kan ram min luahsak a, an zoh kan ti thei dawn em ni ang, kan ram kan chan a ni. Theih tawp a, kan tha leh zung, kan chak leh zawng zawng senga kan lo vah fai, kan lo teh fai, ramngawkpui kan lo thiah, kum tam tak kan lo hman tawh, kan lo ei tawh, ei leh in bar zawm nan, in tun nun nana kan lo hman ve, kan ram lei let kan chan a, kan zauh kha engtizo nge ka tih theih ang ka sawi thiam lo, kan chan a ni zawk a ni. Anih chuanin hmasawnna pawh A awm chuang lem lo tihna a mi ramri ah chuan.
Ka sawi thiam lo keimahni ah chuan a ka haw e. Hmasawnna awm in ka hre lo a, min an sawi na piak a keini buarchep lam te saia pui te pawh hian a chan in kan chan zawk ni ka hria a. A khawi lai hmun ah nge rau an zauh chu ka sawi thei lo a ni. Helai keimahni buarchep leh saihawkbui velah chuan kan chan tak miv a, Vairengte lam te pawh an chan a ni tiin Siai tlang lam te pawh kan Mizo faten an ro teh fai, anmahni hmun hma ngei te pawh an kuhvaten hmun phiah te pawh an la hlei thei lo ni tih te kan hria, khawi lai ram nge khawi lam nge an zauh tih ka sawi thei lo. Anih chuan sorkar lam atang hianin Zangna dawmna emaw, tanpuina emaw dawnteiin nei em? Kan neih hi ka hre lo. Sorkar lam atangin maw? Ramri kan chan a, mittui tla chung kan awm lai khanin sorkar lam ni lovin kan Synod, kan Mizoram Synod atang hian tawrhpuina Zangna dawmna ang chi min kan tuar a ni. An mi leh sa ten kan tuar a, kan ram kan chan a, rilruna leh mittui tlain kan awm a ni tih min hria a. Kan Synod hruaitute erawh chuan sum an thei ang tawk tawk te min rawn pe ve a, min rawn tanpui zawk a ni. Emily atang pawhin han uk sakna che emaw, rawn kanna che emaw khatiang lampang ang chi kha awm lem lo mi?
Chutiang chu ka hre lo. Kan ram kan chah tirh pawhin kan mla lo kal hmasak berin kan mla a lo kal mai piah lamah kan sawrkar rang hruaitute pawh mi tam takin an rawn zui a, chunglai chuan kan pa hi hritel lo Inchhung a awm mai a duh duhna lama kal peng thei loh ania vang khan khu hmeichhia mah nila inkhat a nui ni a, ka vak chhuak thei si lo va, Zukawr la kan ram hruaitu mla ten lo kala a hmun ngeiah kan ram kan chanzia te He buar che khawtlang pi leh pu ten an lo sah chhuah ram a lo nih kum te leh keini ngei pawhin halai kan lo ei helai ram kan lo vah chhuahna rei tawh zia te kan ram kan chan a ni tih hi i hmai chhan ngei a zuk sawi rawh min tia kan mla hmah hian chu ka sawi tawh a ni marawh chu chutiang a han eng emaw phei chu e zang na dawm na eng emaw eng emaw phei chu kan dawng chuang lo. Tichuan a tlang ram zawng kan inhmun ram kan lo luah tawh hmunah chuan tunah hian Buarchep lui ral he lampang ah khan kan Mizoram Police ten kan inhmun kan keimahni luah ram chu tunah hian kan Mizoram Police ten an luah bawk a, keimahni kan chan ram tuna kan lei let hmun kan chan hunah chuan Assam Police te, Khua awm hun an khuara tunah hian an luah mek bawk a ni. Kan ram kan chan zia te, kan ram leilung kan chan zia te, kan rilru nalh zia te hriatpui a, hetianga zawhna tha tak mai min rawn siam sak hi ka lo awm bawk a tia. Tichuan theih ang tawka tha leh zung theih tawpa kan lo sen a, rampuii, lei let phaizawl kan rophiah ram, A theih to pawh kan tha lem chung se kan lo tih fai ram, buh leh bal pawh kan sikna hmun ah kan thawh keini na kan thawh theih lo kan let theih lo pawhin vai te kan dah kan thawh tir thin a keimahni ngei pawhin kan thawk thin a, kung tina buh leh bal kan lo sikna. Chhungkuaina kan lo ei hmun kan chan hi kan rilru hian a nat meuh meuh a, kan rilru natna hi ih vawiini thleng mai hian zual lam a pan a, tichuan tihngeihna reng kan hre lo va, kan Mizoram kan hruaitute hnenah pawh kan thlen thin a ni, mahse vawiini thleng mai hianin engmah riva kan hre lo va, chuvangin. Pawhi kan ti tak meuh meuh a, kan rilru hi na tak meuh meuh a ni. Nakin zela chuan kan ram hruaitute leh a kan chunga thu neitute hianin heti mai a kan ram kan chahni min ngawihsan lo va, kan rilru dam ve na tur te, kan hmuh leh leh ngei ngei theihna tur te pawh hian hma la sela, Kan hmu let leh lo, kan chang let leh lo nei pawhin kan tuarna leh kan mittui tlakna te, kan ui zia leh kan chan zia te hian chhiatpui a, thei ang tawka changna zawmna emaw, engemaw min tuarpuina emaw tal la ih min tanpui leh min ngaihsak hi kan duh em em a, chu chu kan ngen in kan dil tak meuh meuh a ni. Tuna tan chuan keini chuanin kan chan a, a hmunah pawh kan kal thei tawh lo va, a chhunga thlai kan phun a, balhla te kuhva te pawh tunah hian hmuh tur reng reng a awm tawh lo va, JCB-in an duh tawkin an laizawl a, an laimam a. An ning tunah hian came an sa ta a ni. Chuvangin, rilru nai hian kan awm tak mai uaih mai a ni tih hi min hriatpui ul a, Zoram mipuite leh kan zavai mai hian chu chu kan sawi duh a ni.